mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau ndi khou livhuwa a tshi kha ḓivha madekwana avhuḓi kha belran news u tevhela muvhigo wa mafhungo a khothe nga mpho felicia mudau sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o to ḓodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina Makhado Collins Tshavhani khathihi na Thulamela Rikhothi vho ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma ndi mulandu wa vho Sergeant Fani Nkosi vhane vho ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Thohoyandou ḽa vhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho sa izwi vha Commission Recommendations Investigative Task Team ngei kha Madlanga Commission Vho vha hwesa mulandu muṅwe muswa ndi mulandu wa defeating and obstructing the cause of justice. Mulandu uyo u khou pfolo pfi ndi mulandu wa murahoni nga ḽa fumi ḽa ṅwedzi wa lara gidi mbili fumbili mbili zwi kwamaho na muhumbulelwa we a fariwa u wanala hawe a na mbanzhe zwigidi zwi mulayoni khathihi na zwithutubisi. U ya nga ha muvhigo hu khou pfala upfi Vho Sejiti Nkosi vho ḓo shumisa maanḓa avho u dzhenelela kha dziṱhoḓisiso dza mapholisa vha tshi ita vha tshi zwifha hune ha pfi vho ḓo thoma nga u dzhia original dog cat case sa izwi vho vha vho rumiwa kana u amba uri vha bva ngei kha SAPS head office hu khou pfala upfi nga murahu ha ṅwedzi muthihi u ya kha mivhili, vhonkosi vho dovha hafhu vha humela tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Thohoyandou nga itsho tshifhinga vha tshi ri ndi vhone Colonel u bva Subside Office. U bva afho vho ḓo kona u bvisa idzo mbanzhe u bva mapholisani. Zwe vha zwi dzhia hu khou pfura upfi zwo fhedza zwo bukiwa ngei Subside Office, fhedziha zwiṅwe zwo vha zwi songo tsha bukiwa nga nga nḓila yone khathihi na vhutembetembe he ha ḓo itiwa, vha Investigative Task Team vho vula dokhethe ya Defeating and Obstructing the Course of Justice. Zwino ri tshi lavhelesa uyo mulandu, ndi une wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumi rathi Fulwana gidi mbili fumbili rathi muhumbulo muhulwane hu kha ḓiswa phanḓa na u ita ṱhoḓuluso kha miṅwe milandu. Ri bvela phanḓa nga u lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa vho Skhumbo Phaṱhutshedzo Innocent vhane vha ḓivhiwa sa vhomuporofita vho Murito ndi vhane vho dovha hafhu ḓivhonadza phanḓa khoti ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou ḽa vhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho muhumbulelwa vha khou hweswa milandu miraru yo tshipa zwo tea tshifhingani tsho fhiraho khothe yo sumbedzisa uri vha katine u ita tsedzuluso zwino kha ḽavhuṱanu lwa vhege yo fhiraho vho sumbedzisa uri muhumbulelwa U na muṅwe mulandu une u khou tea u ḓivhonadza khawo ngei ḓoroboni ya cape town nga ḽa u thoma ḽa fuli ṅwedzi u ḓaho zwi tshee zwo ralo mulandu uyu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumbili ina fuli gidimbili fumbili rathi muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu thumbuni a ri khoye Ndi khou livhuwa eh, vhathu vhoṱhe ngei nnḓa. Vhano ndi wa Bishop Vho Tshifura. Ṋamusi ro vha ri afha khothe na zwino ri kha ḓivha hanefha lune eh, khothe yo dzhena u bva nga wani. Ri tshi dzhena vha vhidzeleliwa ha vha mu mu muhumbulelwa vha tshi dzhena ho mbo ḓi thoma u vhaliwa dzi act dza u sumbedza uri zwifhio zwo zwi khou tshimbilisa hani malugana na dzi case dzavho ha sumbedzwa upfhi u bva nga dzi nga dzi one dza dzhuni.

na vhane vha khou ri tikedza kha case heyi zwiimiswa zwoṱhe real man foundation um na tvep ndi zwone zwiimiswa zwine zwa khou ri thusa nga maanḓa u ima ima ndi hone u guma news kulikoti reports kha ri dovhe hafho ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa tshi ri a ah.